ביז פארלאפענע תשעה באב האט געוואוינט מיט אונז אין וויליאמסבורג גאר א חשובע איד א באקאנטע איד הרב הצדיק ר' זלמן האלבערשטאם מטשאקעווע אסאך האבן אים געקענט פון די באבובע כולל אין בארא פארק, דער רבי זלמן האלבערשטאם האט געהאט א חלקה לעבן זיין טאטע הגאון הגדול רבי משה האלבערשטאם פון די בעסטן פון די עדה החרדית אין טשארקוב רב, עס האט געהייסן אלע יארן ער גייט דארט ליגן, אפאר יאר צוריק איז ער אליין נישט געזונט געווארן, ער האט צוזאמגערופן זיינע קינדער און האט זיי געזאגט אז איך ווייס אז רוב פון מיינע קינדער וואוינען דא אין אמעריקע, איך האב מיך מיישב געווען אז פארן אפילו איינמאל אין עירעפארט טויג נישט פאר שמירת עיניים, איך בעט עטס לייגטס מיר דא. און קרית-יואל דאכט זיך, און איך בין מוותר אויף מיין חלקה וואס איך האב לעבן מיין טאטע, האט ער געזאגט איך וויל איינמאל גיין אין ערעפארט, איך ווייס מ'האט קומען אויף מיין יארצייט איך וויל ליגן דא און נישט דארט. ר' חנא פרידמאן א באקאנטע היסטאריקער האט מיר טאקע לעצטענס פארציילט אז מ'פלעגט באמערקן ווי ר' זלמן האלבערשטאם פון טשאקעווא אין ראדני פלעגט ארויסלעפעריג נעלם ווערן אינמיטן שלש ירידות פון גיין קוקן וואס ער טוט האט מען געזען א יעדעס מאל ווען מען געזינגען ביי שלש סעודות וזכני לראות בנים בנים ובני בנים העוסקים בתורה ווען ער פלעגט ער ארויסלויפן און ער פלעגט גיין אין ווייבער שול און ער פלעגט זיצן דארט אליינס מתבודד זיין ס'איז ממש לעצטנס ארויסגעקומען א באריכט אז זייט קאראנע איז דא אסאך מער אויגן פראבלעמען ביי די גויאישע אלגעמיינע קינדער אין די סקולס אין די פאבליק סקולס פשוט ווייל ביי קאראנע איז מען געזיצן אינדערהיים און מען געזיצן ביי די סקרינס איז דא א פראבלעם מיט די אויגן. און דאס דערמאנט מיר, איך האב אמאל געהאט א אינטערוויו פאראיאר מיט א חשוב'ע מלמד אין בארא פארק, האט ער מיר פארציילט אז א יונגעלע איז געקומען א מאמע האט געשיקט א מצוה צעטל א בריוו אז די יונגעלע האט געהאט א פראבלעם מיט די אויגן עס איז געווען חנוכה צייט איז ער געגאנגען צום דאקטער צום אויגן דאקטער האט אים די אויגן דאקטער געזאגט וואס קומסטו צו מיר האסט דיך חנוכה לעכט קענסט דיך אריינקוקן אין די חנוכה לעכט דאס איז די בעסטע פאר די אויגן. יא, ס'איז דא די באקאנטע ניגון, יאקאב דער זינגער געהייסן האט ער, וואס די וועלט ווייסט נישט איז א יאקאב האט געהאט א ברודער וואס איז נישט עומד בנסיון געווען, און ביי יאקאב'ס חתונה האט דער ברודער געספאנסערט די חתונה געווען א רייכע ברודער, און ער האט נישט געוואלט קיין מחיצות און נישט געוואלט קיין קיין שמירת עיניים, און יאקאב האט זיך געשטעלט מ'האט איבערגעדרייעט טישן און בענק, און דארט האט ר' יום טוב ערליך זיך אויפגעשטעלט נאכדעם שמירת עיניים און געמאכט דעם ניגון אין אוזבעקיסטאן. יא, ווי זאגן די תם זקנים אידן כסדר נאך כ ו ווייס שומריים האבן ביהודה אויגן, עס בארכיים, טהריים, רחמיים, און קנאים פלעגט מען זאגן מען זאל קיינמאל נישט אויסדרייען די קאפ אליינס, מען זאל אויסדרייען די גאנצע גוף, דריי נישט קיין קאפ פלעגט מען זאגן, זיי א גיבור. לכבוד ג' אייר שיקט גיבור אראפ א ספעציעלער שליח צו ר' שייעלע קערעסטירער מזכה צו זיין אלע אונזער צוהערער ספאנסערס און בעל דרשנים פאר הצלחה און סייעתא דשמיא. אויב האט איר א ספעציעלע בקשה שיקט אן אימעיל צו office at gibber dot org